F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura magħna, grazzi lit telespettaturi li anke qegħdin jagħmlu kuntatt magħna, napprezzaw ħafna għal fatt li jżommulna l-programm ħaj kemm jista' jkun u issa eh, wasal il-ħin biex nitkellmu ftit għattilkom għattilkom qed noħu gost li se jkun qiegħed magħna eh, is-Sur Kane Sajd li huwa l-Manager għall komunikazzjoni fih dan il-Fondazzjoni Lop responsabbli għal fatt li rċevejna anki messaġġ qed nirċievu ftit messaġġi minn it-telespettaturi tagħna biex inkunu nistgħu niddiskutuhom. U dawn il-messaġġi li qegħdin nirċievu qed ikunu ta' mezz biex inkunu nistgħu ngħinu anki lil ħaddieħor kif aħna kejn. Ninsab tajjeb, insellimlek Angela, insellem lit-tim kollu għar niskata u nsellem it-telespettaturi. Jiena ngħidlek grazzi anki tal-ħin li eh, tiddedika għat-telespettaturi tagħna u naturalment tal-ħina, għandi messaġġ ħanaqraħu mbagħad niftħu diskussjoni minn hemmhekk. Ikun natjana persuna fil-fatt li eh, għandha għal qalba attività eh, tal-lob tal-azzard online. Illum daħlet ħafna din fil-ħin liberu, tidħol u forsi tipprova eh, tqatta' ftit ħin tilab. Eh, però di it-telespettatriċi tagħna tixtieq li tistaqsi jekk eh, operaturi u mhux obbligati li jimplementaw għodot tal-lob tal-azzard responsabli. Aħna dejjem nitkellmu dwar lob responsabli hawnhekk u din it-telespettatriċi tagħna naturalment qed tħossha konxja li għandu jsir xi ħaġa. Iva, Operaturi tal-logħob tal-azzard onlajn, Angela, dawk li bl-Ingliż insejħulhom iGaming companies jew inkella gambling operators, iva, huma obbligati li jimxu ma' dawk li aħna nsejħulhom RG tools, responsible gaming tools. Huma għodod, għodod diġitali fejn persuna permezz tagħhom tingħata assigurazzjoni li l-ġukatur, il-persuna tista' tilgħab b'mod responsabbli, tilgħab f'ambjent sigur u kkontrollat u hekk ikollha il-peace of mind Angela li qiegħda tilgħab f'sitwazzjoni kontrollata, f'ambjent kontrollat, f'ambjent sigur. Importanti immens. Dan huwa obbligu li kumpaniji li huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob importanti li, li jimxu magħhom. X'inhu huma dawn il-fatturi? Għandek odot diġitali ta' esklużjoni. Il-ġukatur jenatalu għażla li jista' jeskludi lilu nnifsu minn dik il-websajt partikolari. Qabel kull darba li jidħol online. Iva, li tipprovdi l-logħob tal-azzard. Il-logħob casino eh, games online, eżempju, għandek limiti fuq id-depożitu. Għandek limitu fuq il-ħin. Għandek dawk li nsejħulhom timeouts, jew inkella breaks, kif nafuhom mill-logħob. Dawn huma, again, kollha odot essenzjali li jifformaw parti mill-pakkett li kumpanija liċenzjata mal-Malta Gaming Authority trid timxi magħhom, Angela. Importanti nerġa' ngħid. Daw jiġu monitored kejn. Iva, importanti li kull min iħossu li isma' l-lob tal-azzard online fuq website partikolari qed niggiżlu l-kuxjenza qed taffettwalu l-but tiegħu Importanti li jagħmel użu ta' dawn l-għodod li jitkellem, li jikkomunika u jekk hemm bżonn ifittex anke s-sapport, Angela. Ekku, ġifiri din it-telespettatriċi tagħna ngħidula jekk hemm bżonn anki tagħmel kuntatt mal eh, l-autorità tal-lob responsabbli eh, jew inkella ċempel fuq wieħed 777 hemmhekk hemm il-helpline ħalli jkunu jistgħu jiggwidawha. Ħalli kemm jista' jkun la darba batitinna hija konxja anki tas-sitwazzjoni u l-problema li tkun għaddejja minnha. U dan huwa sabiħ, dan huwa l-bidu anki ta' eh, forsi it-triq iżjed sana eh, fejn jidħol il-lom. Ekku, ekku, importanti li mhux bil-fors ikollok problema bil-lob, mhux bil-fors tkun għaddejja mill vizzju ta' logħob eċċessiv mill-vizzju ta' logħob patoloġiku. Hemm min, hemm ħafna min jilgħab eh, fi sfond ta' divertiment, fi sfond ta' rekreazzjoni, Angela, iżom mal-kontrolli imma deep down jaf at the back of his head li ismani l-ambjent online li fih qiegħed jilgħab, li fih qiegħed jirriskja flusu, huwa kkontrollat u sigur.
Fejn tidħol il-liċenzjar? Illa li xina nemmen li għalla voli qed tilab online imma ma min tkun qed tilab iridu jkunu liċenzjati u xek. Għandhom jeżistu miżuri? Iva, miżuri jeżistu, Angela, għandek dawn l-odot li għadni kemm semmejt, odot digitali ta' esklużjoni, timeouts, eccetera, li eh, jiġu provduti lil kull ġukatur biex biex ikun jista' ikun jista' jagħmel użu minnhom. Imma mbagħad tista' tgħid li hemm miżuri oħra, miżuri li jipprovdu anke rikors legali għal ġukatur, Angela, fejn l-awtorità Maltija għall-lob is-servita intermedjarju jew inkella medjatur fejn ġukatur ikollu ilment kontra l-kumpanija li l-website tagħha jilgħab fuqha u juża l-Awtorità Maltija għal-Logħob, l-MGA għandhom il-Player Protection Department, fejn dawn il-ħaddiema iservu ta' intermedjarju għal dawn il-ġukaturi. Eżempju li jiena qed imbagħti mill- mill-logħob eċċessiv imma xorta din il-websajt partikolari baqgħet tibgħatli korrispondenza tħeġġiġni biex jiena nilgħab. Żgur għax la darba aħna nafu kif jaħdem eh, l-internet jew inkella anki l-internet u allura jew inkella lob intelligenti, eh, la darba tidħol fuq il-website i se tagħrifek u tibqa' tibgħatlek. Ku ikun hemm il-menti oħrajn, pereżempju, il-ġukatur itella' ammont fil-kont tiegħu hemm u għal xi raġuni jew oħra ma jkunx jista' eżempju jiġbidhom jiġbidhom lura l-pussess tiegħu. Dawn huma kollha l-menti li l-Player Protection Department tal-MGA jidħlu fiha u jservu ta' intermedjarji bejn il-ġukatur li jkollu l-ilment u l Websajt il-kumpanija li tkun qed tipprovdi l-logħob tal-azzard. Angela. U kemm importanti nifmu eh, xinkunu qegħdin ngħidu meta jkollna magħna lil Kane Said, lob responsabbli għal benefiċċju tat-telespettaturi tagħna forsi nispjegaw daqsxejn x'inhu l-kunċett tal-lob responsabbli għax intom ma tgħidux tilagħbux, però ilagħbu b'responsabilità. Ara, Angela, meta l-attività, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard, tibda tieħu preċedenza fuq affarijiet aktar importanti u serji f'ħajjitna bħal huma l-familja, it-tfal tagħna, ix-xogħol, il-ħajja soċjali, l-eżerċizzju fiżiku, il-talim, l-istudju, l-iskola. Meta din l-attività tibda tieħu preċedenza fuq dan kollu hemmhekk eh, ikollok problema. Allura importanti ħafna li l-persuna tirrealizza li eh, qed dara mal-ħajt, tirrealizza li għandha problema u taċċetta li għandha bżonn is-sapport. Kif dejjem ngħid Angela, is-soċjetà tipprovdi s-sapport lil min ikun qed ibati bil-vizzju tal-lob tal-azzard, għax normalment nitkellmu fuq il-vizzju ta' droga, normalment nitkellmu fuq il-vizzju tal-alkohol u il-vizzju tal-lob tal-azzard ftit li xejn nitkellmu fuq u għalkemm huwa reali u jinsab magħna. Iva, s-soċjetà tipprovdih, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli kif qed taraw fuq l-iscreen tipprovdi l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777 ma mhux biss. Anke l-website tagħna www.rgf.org.mt fejn persuna tista' wkoll taċċessa iċ-chatline u eh, forsi Angela eh, tistħi issa ma leħena u tkun tista' tikkuntattjana l-istaff imħarret sena sħiħa permezz tal-odot teknoloġiċi. Jekk persuna tkun tixtieq li tibqa' anonima. Iva l-anonimità. Illa li xaħna qed nitkellmu mhux fuq persuni li għandhom il-vizzju biss, imma eh, sfortunatament ibatu magħhom anki l-persuni tal-madwar jew il-maħbubin tagħhom. Iva l-anonimità hija assoluta, il-konfidenzjalità hija assoluta ukoll eh, importanti li l-persuna titkellem mhux mal-persuni tal-madwar biss, imma speċjalment ma' persuni professjonali li joffru that extra edge fil-proċess ta' rkupru tal-persuna. Illa li xaħna rridu nejdu illi meta jkun hemm lop eċċessiv sfortunatament daw ikun qed joħorġu l-flus, ġifieri ibatu għall-ewwel forsi tibda tirbaħ xi ħaġa u tieħu gost, imma mbagħad meta tkun dejjem minn taħt u iżjed ikun hemm dik il-kilba tal-lob, Mhux il-persuna biss tbati, imma eh, ibati ibati anki kulħadd. Ekku Angela, importanti li ġukatur jimxi mal-linji gwida jagħmel użu minn daw l-odot ta' responsabilità li qed nitkellmu fuqhom. Eh, daw l-odot joffru assigurazzjoni, Angela, li l-lob huwa lob ġust, li hemm livell ta' randomness, kumpaniji jużaw random number generators, Angela, biex jassiguraw li l-lop huwa random li hu ġust biex ma jkun hemmx kumpanija li tmur minn fuq il-ġukatur b'mod inġust. Importanti li narfuhom dawn l-odot, narfu il-pożittiv u n-negattiv tal-lob tal-azzard bħal kull attività Angela li nagħmlu f'ħajjitna. U jekk inħossu lilna nfusna mnikżin, nitkellmu u mmorru għas-sapport. Kif dejjem ngħid Angela, il-dawl fl-aħħar tal-mina qiegħed hemm għal kulħadd. U dan dan huwa sapport li jingħata anki b'xejn, jiġifieri jekk intom tafu b'xi ħadd li sfortunatament inqabad f'din ix-xibka ta' logħob, importanti illi titolbu lajnuna. Jista' jkun anki membru tal-familja, memx għalfejn ikun il-persuna, eh, illa li xkultant anki l-istess persuna li jkollha il-problema ma taċċettax li jkollha problema. Aja, Angela, od biċċo għodda oħra digitali li kumpaniji jużaw bħala mezz ta' responsabilità huma li jassiguraw li t-tranżazzjonijiet ikunu siguri, jużaw encryption methods u li l-fond tal-ġukatur jiġi protett. Għal xiex ħa nasal? Importanti li Jiġifieri din hija miżura oħra, miżura oħra li tittieħed. Importanti li f'ħajjitna nipproteġu l-finanzi tagħna. Angela, speċjalment, speċjalment f'attivitajiet li jinvolvu riskju bħalma hi l-attività tal-lob tal-azzar. Imma biex inserraħ lil ġukaturi hemm barra, inserraħ moħħ il-ġukaturi hemm barra, iva kumpaniji liċenzjati mal-Awtorità Maltija l-lob, wieħed minn dawn l-odot ta' responsabilta huma li jiġi protett il-finanzi tal-ġukatur. gaming online kollha jkunu liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob?
Importanti, iva. Jekk kumpanija ma tkunx liċenzjata, ma tkunx qiegħda timxi mal-Gaming Act, mal-liġi tal-logħob hawn Malta. Jiġifieri importanti immens li kumpanija li tkun qed tipprovdi l-logħob tal-azzard kemm online u kemm land-based, jekk għandek każino partikolari li jrid jiftaħ hawn Malta u joffri dawn il-logħbiet importanti iva li jkun liċenzjat u dan l-istess jgħodd għal tombli organizzati fl-irħula u logħob oħrajn ġifieri importanti li jkun hemm il-liċenzja il-go ahead mill-Awtorità Maltija l Sadan it-tant wasanna kważi biex nikkonkludu qed jidher in-numru eh, tal-helpline, però intom hemm modi differenti kif wieħed jekk hemm xi telespettaturi li jixtiequ forsi anki ehm, ikollhom aktar informazzjoni kejn naturalment ikun jista' jgwidana. Ekku li jkollok problema bil-lob ma jfissirx li għandek vizzju, Angela. Importanti li noqogħdu attenti mill-bidu narfu li l-nanfusna x'numa l-konsegwenzi u kif inħossu li għandna bżonn is-support immorru għas-sapport. Kejn, nirringrazzjak tal-informazzjoni li provdejtilna aħna min-naħa tagħna naturalment inħeġġu t-telespettaturi tixtiequ li jkollkom aktar informazzjoni hemm modi differenti kif taqbdu anki eh, l-awtorità tal-lop responsabbli biex finalment lajnuna taslilkom ukoll. Nawguralek il-komplement, insomma, għada. Nawguralek għada, għax un bat jasal il-weekend. Ekku. Kejn, grazzi.
Ħammur ħdejn Mary Grace. Mary Grace għanda